Moien a wëllkomm bei engem neie Let's Play mat mir Saurier hei um Team Lëtzebuerg hire Youtube Channel an fir am Kader vun Hashtag 25 Joer spille mär mat iech déi éischt Generatioun mat iech duerch a wëllkomm bei Folg Nummer 18. Sou, lescht Kéier si mer just hei an de Pokémon Center komm. Mir haten jo géigend de Giovanni gekämpft. Mir heelen eis Pokémon. Mir hu jo u sech elo eis 8 Orden an domadder si mer u sech berechtegt och an der Liga deelzehuelen. Dat heescht, mir maachen eis u sech op de Wee an deen ass hei a Bertania City, wa mer direkt hei beim Pokémon Center Lénks géife riit ausgoen. Voilà, an duerno hei déi Wiss erop. Voilà, an da si mer hei schonn. Oh, wat hu mer hei? Eise Rival. Ok, dann hu mer elo nach e Kampf géinge eise Rivalen hei. Deen eis dann eben als Opwiermübung dann wëll gären notzen. Ok, sinn mer da mol gespannt. Ok, mam Tauwelz leet e lass. Sou en Aquaknarre wäert scho gutt sinn. Ok, geet awer net sou vill aus. Voilà, ma dem Garry säin éischte Pokémon mol besiegt.

Oh, ma et elo mat dëser leschter Attack misst et dann awer och gedoe sinn. Tiptop. Voilà, hu mer dann dem Garry säin drëtten. Oh, an d'Durtor op Level 51. Ok, da schéckt e Fukano an de Kampf. Nee, do wiesselt mer net. An do och einfach Aquaknarre verlassen. Oh!

An dat misst och dann eriwwer si fir Simsala. Ok, an elo schéckt e säi leschten bis a Flor. A mir huelen hei emol direkt de Slimeawk. Bréngt net wierklech vill, well wann ech en lieren ass bis a Flor, hei jo och, voilà, keine Wirkung, ok, majo, hei ass e Pflanz a Gëft dowéinst, mee den Turtok ass direkt bei egal wat fir eng Attack direkt dout.

Okay, en huet awer genuch ewech geholl. Ech gi se voilà elo mam Relaxo direkt hei einfach mat der Knock Kopfnuss. Obwuel säi Bis a flott zitt, woah, nawell vill of.

Zumools well e jo awer verschiddenescht beherrscht. Ok. Puh. Gëtt e bëssen enk.

Hatt muss ee soen, de Garry huet sech awer gutt gemaach. Also ech si mer sécher, datt hien do awer wäert d'Liga och ouni Problem packen. Na, an da geet hie scho mol vir. Bon, mär ginn einfach elo mol zeréck fir eis Pokémon ze heelen, well de Garry seng Pokémon hunn nawell vill Schued gemaach. Ah, geh mal. Mein Kerl Helan. Okay. Na, lo gi mer hei awer nach etwas machen, dass mir während dem Kampf vum Garry bewusst gehen. An zwar wann ech net ieren gëtt et en Ofschnëtt iwwer d'Siegelstrooss wou Waasser huet, dat heescht mer musse surfen. Ech huelen einfach elo mol de Slimeock an ech setzen hei d'Labras eran, dat heescht hei ass en. Wéi gesot, deem hat Meyer Surfer bäibruet, a wou sech net ieren, misst en Ofschnëtt do sinn, wou mer misste Surfer benotzen. Dowéinster huele mer einfach mol Apres elo mat, an da géif ech soen, einfach mol eng Kéier kucken, ob mer Hyper, voilà, mä Hyperbäll, dat geet duer u sech, 7 Stéck. Ech bedenken net, iergendeppes Gréisseres do ze fänken, wéi gesot, an da maache mer eis. Fir d'zweet op de Wee Richtung Pokémon-Liga an dës Kéier gi mer net vun eisem Rivalen do erschreckt. Ah, awer e Pokémon. Ah ok, e klengen Nidoran op Level 4, deen loosse mer einfach entkommen, wéi gesot, bréngt näischt. Pokémon Level 4, mä Level 50, dat ass jo Quälerei. Pokémon Liga a Ballade den Haaptagang. Dat heescht misst mer da mei uewen, voilà hei ass dann d'Gebai, d'Dier, voilà. Mir däerfe passéieren, ok. Ah jo elo wou mer dann een nom aneren, all Kéiers esou een deen eis da freet, voilà dee freet eis elo nom zweeten Owend. Quellorden, deen hu mer, da kënne mer jo weidergoen. U sech an der Theorie, respektiv nee, Der kënnt dat maachen, Der kënnt jo vum Ufank un bis heihinner kommen an all Kéiers, wann Der neien Orden hutt, ëmmer bis heihinner kommen, bis Der an en Deel kënnt, wou Der den Orden net hutt. Da kommt Der net weider. Wéi gesot, mer passéieren dat Ganzt. Ah voilà, hei ass och den. Voilà, Farborden. Dat war jo eise fënneften Orden. Erika. An mam Prismania City. Voilà, an hei ass deen Deel mam Waasser. Wat ech awer schonn, wéi gesot, anerwäerts hätte mer elo missten zerécktrappen, wa mer erëm siche wollen. Voilà, benotze mer Surfer. Voilà, hei am Waasser sinn dann och Leit, déi eis kontrolléieren. Seelenorden. Dat, d'Seelenorden.

Hei hu mer dann e ganz aneren Terrain mat e bësse Wiss. Spazéieren, wat seet hien eis? Wou mer de Vulkanorden hunn, dat war jo natierlech an der Folg Nummer 17, wann ech net iere, géint de Pyro. War eng ganz witzeg Arena. Ech menge wäert nach laang an Erënnerung bleiwen, datt een do einfach Quizfroe ka léisen. An hei hu mer dann. Den Erdorden, voilà, dat war deen, dee mer elo fir d'lescht gemaach hunn, wou mer erstaunt waren, dass et u sech de Giovanni war. An hei um Schëld hu mer d'Siegestraße Pokémon-Liga. Voilà, kënne mer jo elo hei weidertrëppelen. Voilà, an elo hei si mer u sech an enger Höhl, wou mär nach hanneno nach wäerte benotze fir ze trainéieren, well mir kënnen net einfach esou Pokémon-Liga. Ech benotzen einfach elo mol den Top-Schutz, well mir mussen hei och elo. Saachen triggeren an zwar mär musse mat Stärke dat muss e Pokémon zwar de Relaxo deem hat meier Stärke bäibrëtt mär mussen déi Steng hei op e gewëssene eng gewësse Plattform drécken fir datt mär dee Carré wou ech Iech elo gläich weisen, mir trëppelen nämlech lanescht, gesitt Der dee Carré hei op Ärer eiser Lénker? Dee Carré do komme mer u sech net duerch. A mär mussen elo déi Steen hei, wou ech amgaange sinn eropzedrécke mat Stäerke, u sech op dat rout ronn Lach, wou mer do grad gesinn, drodrécken, wéi ech et elo grad maachen. Voilà. An elo wann ech zeréck trëppelen, kuckt, gesitt der, en ass fort. Dowéinst, a wéi gesot, dat musse mer op verschiddene Plazen hei maachen, gi mer eis elo nach op enger berühmtener Plaz en Item sichen. Dowéinst, a muss praktecherweis just nach een ëmmer zu zwee heihinner kommen. Hei sinn zwee Items a mer kënnen eis leider ëmmer just fir een entscheeden. Dat heescht, ech drécken einfach elo mol de Steen erop an ech huele mer. Daat Item waat hei elo grad ass war sonnt op avant top, wéi gesoot an iergendzwanch muss ech aus der Höhle eraus oder eng Tage Etage erof erof an dann ass steen erem zeréck. Evitéieren mer den Trainer hei mer gin mer hei erop ok naja mir hun een Trainer evitéiert fir op een aneren ze stoussen awer alles sou wëll wéi gesoot hei an der Höhle wann ech den Dieren sin se gréisstendeels alles top Traineren. Ech man den dote die dote Kampf awer weider am séiere Speedmodus mir hun nach net esouvill Zäit an tout en plus sinn hei awer nach déi eng oder déi aner Klengegkeete wou ech iech wierklech nach wéilt gäre weisen. De Shillock mat sinn mer weiderhin beim Turtok hei. Ech si mer bal sécher bis a Flore Shillock kënnt dann elo Gultaxo, voilà.

Ok, dat ass wierklech ganz komesch, dass guer kee vun deene Schaufele erëmkoum. Wa mer elo déi ganz Zäit Sand wirbelen, esou dass en eis näischt méi kann undoen, wéi se verléiert u Genauegkeet. Elo, voilà, elo kritt en eis schonn net méi ugegraff. Wa mer dat elo nach e puer Mol, dann elo Schlitzer, da mengen ech, kënne mer de Glurak einfach esou. Trauer maachen. Top! Wéi gesot, oh en plus Level 37, dat ass richteg top. Wéi gesot, dat war elo e bësse séier de Video, mee voilà. Elo si mer hei op der zweeter Ebene, loosst mech just kucken, wat ech nach hunn, well d'Tochter huet elo relativ vill verluer. Ok, nach eng top Genesung. Da ginn ech soen, benotze mer déi dann och direkt fir den Turtok. Ok. An da kënne mer u sech hei da weidergoen. Hei hu mer direkt zwee Felderen, déi blockéieren. Dat heescht, hei ass da scho mol direkt ee Steen. Dann notze mer hei. Wa mer nach ëmmer op der selwechter Etage sinn, wou mer Stäerker benotzt hunn, da kënne mer et weider benotzen, mee wa mer d'Etage wiesselen, musse mer Stäerker erëm vu vir aktivéieren. Ah, an ëmmer oppasse mat deene Steng, well wann Der et eemol falsch setzt, da kommt Der net méi drun. Also dat ass dann e bësse penibel. Ah, d'Carriere si fort, allebéid. Ok, da lass deen do ze stinn hei. Ah, okay. Ja, dann gehen wir... Ah, ein Trainer. Voilà, wie ihr gerade gesagt huet, Siegestrasse ass eben eng Ofschlussprüfung fir alleguer den eis Traineren, wo man die acht Orden hunn. Hei si wierklech kompetent Traineren, déi eis Schranke weisen.

Jo, gesot d'Animatiounen déi ware scho richteg gemaach. Jo hei hu mer den een an hei hu mer, oh schued ech hunn zwee vermësst. Dat heescht mir wäerten elo op déck vill Pokémon treffen, ënnerschiddlech Level, dat geet vu 40 bis Level 20. Hei hu mer schonn den éischten, den Onix, dat ass elo ganz héier geschitt mat Aquaknarre. Gesot, mee elo wäerte mer permanent iergend Wochen an Erwëscher an Zowert maachen. Mä wéi gesot, falls Der wëllt gären Attack tauschen, wéi ech et elo grad gemaach hunn, einfach bei der Attack Select drécken an duerno mat der mam File-Cursor op déi Attack goen, déi Der wëllt gären benotzen. Invertéiere mer dee Pokémon-Trainer hei. Voilà, wéi gesot, dann huet dat Attacke getosch. Nogga och einfach guck nach e. Et ass praktesch, well den Deng an ass je nodeem wéini se Attacke kréien an esou, dat stéiert duerno den, wéi soll ech soen, also mech perséinlech. Ech setzen déi stäerkst Attacken da meeschter gären hannen, och falls ech mol eng Kéier sollt ech vertippen oder esou, dann, wéi gesot. Hei och a guck nach e.

Et ass wierklech ëmmer praktesch wann der net wollt gare kampfen. Ok do ass e Carré, dat heescht hei komme mer net laannecht. Et ass da en Topschutz bei iech hutt, well der gesitt elo komme relativ vill Pokémon hei.

Géif ech Iech presentéieren, Lavados. Jo, esou huet Lavados deemools ausgesinn. Ech weess, net wierklech erkennenswäert oder schéin, mee voilà. Ech probéieren doch elo ze fänken. Et ass keng Garantie dran, dass ech et gefaange kréien, mee voilà, dat ass. Ech war elo net drop agestallt. Ech wosst, ech hat e virdrun al gesinn, dowéinst sinn ech mat iech heihinner komm. Elo ass et ganz schwéier. Komm mir probéieren ob et elo scho mol eng Kéier geet mat engem Hyperball. Ech hunn d'Pokémon verfeelt. Ok, dann gëtt et ganz schwéier. Ganz, ganz schwéier. Dat probéiere mer nach eng Kéier, well ech fannen et awer komesch, dass mer d'F, jo ok, nee, nach eng Kéier Prophet. Wéi gesot, dat gëtt elo net einfach, dee Pokémon hei ze fänken. Ech wiesselen och elo léiwer op en aneren, fir him nach e bësse méi ofzezéien, well, wéi gesot, den Tuktuk géif et elo mat egal wat fir enger Attack einfach net mal kampfunfäeg maachen. An wann en eemol kameraunfäheg ass, da verschwënnt en do aus der Plaz a voilà, da kriss de en net méi. Et ass net méi wéi bei, hei war et mar net, oh ech huelen d'Knopp schonn, ech konnt leider näischt maachen, mee hei an deem Spill war et mar net wéi an deenen an deenen neie rezenten. An de rezente, wann een esou e Pokémon verpasst, respektiv kameraunfäheg mécht, no der Liga taucht en erëm op, mee bis een e gefaangen huet, Mee hei an deenen dote Spiller net. Wann en eemol fort war, da war e fort. Ah, et ass. Ja. Wéi gesot, et ass elo wierklech ganz schwéier, him nach weider zouzesetzen, ouni dass e kampfunfäeg gëtt. Wéi gesot, gewéinlecherweis bei deene Pokémon muss ee schonn en Team hunn. déi entweder massiv staark sinn oder ebe verschidden Attacke verfügen, wéi Schlof oder Gëft, oder, oder, déi hien net nëmme Punkten, mee awer och dee Moment Statusproblemer mécht, esou datt e sech éischter fänke léisst. Ech weess net, ech traue mech elo mam Relaxo net. Hm. Schéissel, komm mir probéieren einfach mol e Ball, villäit bleift en elo schonn dran, och net, verfeelt, ok, da géif ech soen musse mer awer scho bal eng Attack bréngen, ah komm, Stärke géif ech éischter mol schéissen, op Kopfnuss kéint him elo eventuell, nee Stärke, hie sot Stärke, eventuell ass Stärke just, oh top! Top. Elo missten sech dra bleiwen. Nee. Nee, e bleift net dran. An dat fannen ech elo scho ganz komesch, dass en net dra bleift. Wat benotze mer elo? Puh, mer hunn net méi vill Choix, also gi mer erëm zeréck op den Tourtag. Dëst haut ass e bësse méi staark als hien, dat probéiere mer elo nach eng Kéier. Jo jo, nach dräi Stéck feelt erëm. Ok, dat fannen ech elo ganz komesch. Wéi gesot, déi legendär Pokémon dowéinster, dat ass schonn e bësse méi schwéier. An elo hu mer just nach een Hyperball, an dat hat ech mer elo u sech net erwaart. Ech hu mer u sech ok, mee ech hu wierklech näischt méi. Ech hat mer éischter elo geduet, ech géif ufänken an Är Scholler Stoll ze weisen, mee puh. Mä da benotze mer en eben elo. Mä ok. Maja, da kënnt elo eppes, wat mer deemools zimlech oft gemaach hunn, an zwar iwwer Toten. Hunn en elo grad besiegt. An mir kruten e Label bäi, mee bon, also elo net wierklech. Voilà, an elo ass e fort. Wéi gesot, en ass wierklech fort, also en ass net do. Ah, elo Kampf, bon, de Kampf ass elo net hir, voilà, gesitt der, ass elo nix. En ass effektiv fort, an nodeems mer elo u sech den Onyx besiegen, wäerte mer och d'Konsoul eng Kéier aus. an umaachen. Dat war eben deemools dat wat eis soss iwwereg bliwwen ass, eemol Konsoul de vum Stroum ofzéien, respektiv de Knäppchen drécken an ah ok majo schued d'ass scho fäerdeg. Bah ech hoffen et huet äerch gefall, falls jo natierlech loosst eis e Like. Vergiesst eis och net ze abonnéieren fir keng Folg ze verpassen, zumools net déi vun der nächster Kéier, vu que dass mer Schluss Liga sinn.